sami ndũgũkorwo na atumia rĩ nĩ hararĩ na this um, ĩtagwo atĩa this study Ii. Eh, this eh, what was it called Se- eh, study ya ũrĩa andũ mare behave Eh, sexual partners by the way come to think of it samido nĩ wa mũrangano tiũĩ

yeah. but ndĩraigua- nĩ ndĩronire magĩtetera makiuga well ti atĩ nĩ kwenda gwitũ is the love of kiria is not our wedding is the wedding of uh, kiria eh, wazee wao they have done what they have uh, kiria kuremos na workers ni tondå tondå wa what they, they are, their work is one jembe

megũthiĩte mission na gũkũ kĩrĩa Okay. mission Eh. na nĩo megũthiĩte Ĩĩ. hau arĩ e missioninĩ ĩyo two seconds yathira o hau

mũthee anga harĩa aratigĩire rĩ ndũkĩrĩ othi wĩra nĩ thaa ithano ka nĩ ũrĩa arake yani two seconds nĩreke namo ndũkũhotana na andũ a mũrang'a anakorwo maũndũ ta macio ndĩekaga rĩ ndĩngĩhotana na andũ a Murang'a. Ah, nĩ wega nĩ wega we ũngiuga atĩa

mũrĩkagia one two three arabu rĩu nĩ mũcoka nĩ maũndũ rĩu mũkambia gwĩciria maũndũ ma biacara grown hĩndĩ ĩyo rĩ mĩtumba kĩrĩa Mũrũre. gwĩtagwo atĩa eh. reke nguhe situation ya mũndũ ũgĩũka ũroka haha for three seconds nĩ mũndũ watinda wĩra watinda wĩra proper anogete proper nĩ arĩa nĩ ahũna nĩ aigua "Ah, ũmũthĩ mm, i need to withdraw some money agoka aka withdraw aka mũthenya wake ũgathira done nĩkĩ ngũri okay sawa Nĩ- ona- ona ndikĩrĩ na thĩna hau na ndũnjũrĩtie kĩũria gĩaku Nĩndĩra- agwo na ndirĩ na thĩna i understand i understand Eh. yeah Eh. ũthire rũcinĩ Eh. wĩra nĩ ũrutirwo Eh. kĩ kĩ what Yes. Oh, maũndũ mau mothe wauga Eh. andå a rå gå rå rä Ah. matithiaga wä ra rå cinä well ah, niä nguga atä rä rä Andũ andå arĩa acio cigarire. andå acio rä Andũ a kĩrĩa tokuga rĩ. atä rä rä Well, nĩ kĩũndũ nĩ kĩũndũ tũtarĩ twa fathom ithuĩ tũtirĩ twa fathom nĩ wendi wa mbia. Nĩ twendete mbia mũno nao maticiendete. Rĩu Oh, mũkerwo atĩ atĩ rekei ndĩkĩmwĩre. Yes. Nĩkĩo tũrathiĩ kũu. Yeah.

Rĩrona rĩrĩa tũikara rĩu one time. mathaa merĩ nĩkĩ tũreka we Well, okay. no nĩ no we ndingĩkĩmenya no no kũria ndĩroria mathaa merĩ So, wĩra ũrĩa ũtũrehire hau ndũgakĩre ndagĩka ithano, right? aca ndioga ithano Nĩ wenda Eh, nawe ciana. ithano nawe nĩkĩ Well, I we know, well, I know, I know, I know. Nĩ njũĩ, ndũĩ, ndũĩ. Ũguo, kwĩna pressure point Brother, ũngĩhutia ũguo anyway a- Two minutes will be hata enough ni for the kuiguana, business. bata we wĩ sawa na niĩ ndĩ sawa no menya haha hena thĩna Ĩ nĩkĩ sawa. tondũ mũthuri ũyũ gũka Mm. nĩ one two three we nĩ Eh. arĩkirie o Three ndangĩenda gwĩciria o ndangĩenda kũigua ũndũ ũngĩ Eh. o ndangĩenda kũmenya harĩa mũtumia arĩ Eh. okorwo nĩ etereire Hau. mũthenya mwina harĩa arĩkirie nĩ arĩkirie na nĩ akoma na ũcio nĩ one

Tũki- tũ- tũngĩkiuga atĩ tondũ wa rĩrĩ rĩu rĩ mũkĩingĩhire mũrenda atĩa what do you want na inyuĩ mũkĩremirwo nĩ wĩra rĩu mũgũthiĩ well ah, itikira i- i- i- i- sisi ndio tuko hata sisi eh yeah. ndio nyinyi mko okay no kaundu kau Ĩhĩ no no amenya no njaria haha arabu ngorwo ndĩ against thiĩ against myself Wow. hau nĩ hanemaga hanini by the way no kĩũria tu niĩ no kĩũria Ũria. tondũ rĩcio nĩ kĩnenehire marĩ i atumia airĩtu tũgwĩka atĩa There's Tanjĩrai. nothing you can do. It's just accept atĩ o ta Samido ũrĩa onete mbere nĩ onete this is the future na no nginya tũikare tũgĩteithanagia samido is a philanthropist Hmm? samido anaokoa jamii so you should emulate Ana what? samido anaokoa jamii gũcokanĩrĩria andũ aitũ matikore rĩu nĩ wega

oh my god no kũrogaga nĩ arenda maybe gũkorwo ena hau ũguo nja na ha- well Anyway, maũndũ maya ma mũthũngũ atũreheire rĩ Ei. kaba ũrĩa ũikaraga tene ta guka ũrĩa gũgũthiĩ ũrĩa niĩ ũrĩa kũrĩthiĩ niĩ maũndũ mamwe ona makũrĩa mũtwe rĩ tirĩ kĩndũ mũngĩka ĩtĩkĩrai tũkorwo ta maica ma sami eh, nawe tiga gũthũkia biũ no gũthũkĩrĩria tondũ nĩ waigua opportunist ndamĩra harĩa ũrathiĩ on the next one eh. Eh, he maũndũ marathiĩ na mbere marĩkũ

korwo Reke ngũrekere tu. korwo arĩ na korwo arĩ na mũtumia wake ndigwĩciria he ũndũ ta ũcio ũngĩahapenire na ka- ona ũngĩahapenire no menya he kĩndũ he handũ mũtandastandire na su gacambi nĩ augire tũtiarĩ na thĩna na nudes twarĩ na thĩna na kĩrĩa tuonaga oh, the package itself. ya oh, lord oh, mungu lord. atusaidie

nä å goka å twä re ka after research nä å goka å twä re Mm. ka nä å gatetera no ndigwĩciria nĩ ngakorwo ndĩ- ndĩ- ndingĩtetera mwena ũyũ wa andũ Okay. kasami Alright. tondũ niĩ It's all- ũrĩa ndĩyonaga i believe in myself you believe what

each and every leakage bl- unites the nation yes tarora ta rĩu ũrĩa juzi hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na kabununu atĩ aziad nĩ arikĩte although ti the we. nation of course ndarĩ we the nation was almost united you know tondũ nĩ hakona ka unity karĩ no makenya twĩga na Brother ningĩ wĩ ma- nayo. ĩ, brother wĩ nayo ĩĩ ndĩ nayo ndũmĩra hĩndĩ ĩyo ak- mũndũ no akorwo ndirĩ na bundles ngũrĩra mbs nĩguo nyone i will buy for you nĩguo wone i mean ĩ tondũ ndingĩenda ũkĩhĩtũkwo nĩ mũme tondũ niĩ kwanja niĩ ona o ta ũrĩa kibe araugire we i think the nation waits for asiat we are always yeah

akondo ĩndũ kĩ we- itĩrĩri maguta ka- kamũ kamũ teroragĩra kĩrĩa Anyway, rĩu rĩ eh, Ndagĩra kĩĩ? ĩĩ nĩ gũkũra Ndagĩra gũgata. Kĩĩ? Kĩĩ nĩ wega mũno. Anyway, niĩ ngwĩciria um, okay, maũndũ mamwe ta mau rĩ Mm.

mũkerorera mũgakena twacamani bara Next. ndũkanjũrie ĩni Please. tũcirie maũndũ mangĩ twacamani bara nĩ ũkanjĩra akorwo nĩ ndĩra package ĩrarĩ sawa ũkanjĩra na brother wĩ sawa Ndĩtũ- ngaigua Nĩguo. ndakena Tũ- cigathira Ĩni. wakorwo package ĩrarĩ eh, low grade please geriai ũrĩa tũtikarĩte tũcio

kwĩna scams nyingĩ mũno cirathiĩ na mbere Mm. eh, na nĩ njũĩ nĩ- nĩ cikoretwo ho kũhũrĩrwo nĩ andũ a kamĩtĩ ũkerwo atĩ he kĩndũ tũrenda wĩke ũtũmĩre ID namba ngaũtwĩke atĩa kana mũndũ agakũ- agakũhũrĩra agakwĩra he mbia ndagũtũmĩra ngiri ta igirĩ na agagũtũmĩra message na message ĩyo ĩrauma ĩroka na namba ya mũndũ handũ handũ ha gũka na mpesa no no menya andũ aya rĩ nĩ mamenyete atĩ

akarivaa serious yake assuming umana kĩndũ ta ngiri inya Ĩĩ. agũtũmĩra ĩĩ ciaku Mhm. agũtũmĩra ngiri igĩrĩ Ehe. itioka ngiri ithathatũ Ĩĩ. so akwĩra atĩrĩrĩ njokeri mbia icio ndagũtũmĩra handå ha gå ngiri tinda igĩrĩ. ngä hå rä ra safaricom Ĩĩ. marivacire wamũtũmĩra ngiri igĩrĩ rĩ Nĩ. akarivasiria ngiri igĩrä ciake agũgũtũmĩire rä u we akona inya egũkorwo na inya Is the deal nĩguo mareka please advice nginya cũcũ wanyu na mamu wanyu nĩ nĩ nĩ kũ avoid to situation ta tũu mũndũ akone gũtũmĩra mbia mwĩre a reverse mwĩre mwĩre arĩ ahũrĩre safaricom ma reverse yani maũndũ mothe mathiaga na mbere rĩ andũ aya marakũhũrĩra anga njĩkĩra anga nĩ njĩkire anga nĩ ndũmire anga ĩka ũũ anga ndũmĩra details anga ĩka atĩa Ĩĩ. othe mere makũhũ- mahũrĩre safaricom safaricom ĩkũhũrĩre kana ĩkwandĩkĩre message directly Mm. from kambuni ĩyo yenyewe nako wĩna transaction nyingĩ cia mpesa hũthĩra hũthĩra kĩrĩa pochi Mm. cause pochi by the time ĩrivasorĩ nĩ mũthiũrũrũkangĩte bũrũri Mm. kana ko kana ko hũthĩra biacara ici ikaraga na fuliza atĩ Mm. mbeca ĩkĩingĩra ũguo ĩrĩa ĩrengeirwo mita-inĩ Mm. kũrĩa gĩtingĩ-inĩ gĩa thitima Mhm. nĩkuo mbia irengirwo yes that's all alright koguo ũkorwo wĩ aware ũkorwo ũkĩmenya Mm. that maũndũ maya no marathiĩ na mbere na andũ aya no marathiĩ magĩcenjagia tactics be very careful be Very very aware yes na hau niho tũkũrĩkĩria video ya ũmũthĩ tũthi ngakua ngabithio reke thiĩ nyonie video ĩno ĩrarikĩte Eh, tũkuga thengiũ mũno nĩ gũkorwo na ithuĩ thengiũ mũno nĩ Yes. kwĩrorera Yeah. thengiũ mũno and wait for the next video because ĩgakorwo ĩ fire moto Fire moto. fire thank you very much guys. bye bye